mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau
ndi khou livhuwa a tshi khou ḓivha madekwana avhuḓi kha belrani news wo tevhela news ukulikotso ropotsho na mpho felicia mudau sange misi vhatevheli ri vha ri tshi khou ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe ri vha ro sedzana na musina makhado collins tshavhane khathihi na thulamela ri khou thoma u lavhelesa khothe khulwane ya ṱhoyandou ine yo dzulaho fhaḽa vhuponi ha vatheraval yo fhirisela phanḓa mulandu wa ramizwazwo muhumbulelwa livhani maḓadzhe maḓadzhe u livhana na tsengo yo fhambananaho malugana na mavharivhari a uri u vhulaya mufarisi wawe lindelani ṋongovhela miṅwahani miraru yo fhiraho kha iyo milandu kwo katelwa mulandu wo zwifha uri muya u vholovha khathihi na mulandu wo ita mbilo ya masheleni a mbulungano a ndindakhombo kha nngwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe tshifhingani tsho fhiraho mulandu wo fukiselwa phanḓa muhumbulo muhulwane hu tshi kha ḓi vha ho lindelwa muhaṱuli muswa a tshi lugela u fara milandu ya muhumbulelwa vhunga muhaṱuli vho ṱhogomelani tshidada vho ḓibvisa kha mulandu wawe wo vhulaya Zwino nga Ḽavhuraru ḽo fhiraho, a hu na tsho shandukaho, mulandu wo fukiselwa phanḓa u ya kha ḽa malo Fulwi gidi mbili fumbili rathi, muhumbulelwa a tshi khou ḓivha nnḓa nga beli. Zwinzhi kha ri pfe musi muhaṱuli Vho Lekgodi-Phatuli vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.
Matter is postponed to the 8th of June 2026 for allocation of a judge and date of trial. Accused on bail, bail extended until the 8th of June 2026. Court cases, my lord. ri bvela phanḓa no lavhelesa ramusika ḓivheo vhukuma fhano venḓa ḽoṱhe muhumbulela lwa bishopo vho roxley maseve vho dovha hafhu ḓivhonadza khothe khulwane ya ṱhoyandou Nga musumbulowo wa vhege yo fhiraho, Vhabishopo Vho Roxley Fhaṱoni Masebe vha miṅwaha ya furathirathi vha khou hweswa mulandu wa u tzhipa ṅwana wavho wa musidzana Somalofhani wa miṅwaha ya fumi sumbe. Vho Masebe vha nnḓa nga biḽi ya zwigidi zwa fumbili wa dzirannda zwi tshee zwo ralo Ri tshi lavhelesa honoyo mulandu ndi mulandu une wo vha wo bvisiwa kha miṅwe ya milandu ya mitevhe ine ya tea u singwa khothe fhedziha yo dovha hafhu ya vhuyedzedziwa nga vha tshiimiswa tsha Relman Foundation. Ri tshi lavhelesa honoyo mulandu wo pfukiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumi-sumbe Ṱhangule uno ṅwaha. Zwinzhi nga mulandu uyu kha ri pfe musi vha ḽihoro ḽa Democratic Alliance Vho Rembulani Thelma Marode vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Ri khou ḓa hafhanoni ri tshi khou responda kha postponement yo vha hone kha case ya Mubishopo Vho Maseve na allergy ine ya vha hone kha zwa ṅwana wavho. Sa Democratic Alliance ri khou ri heyi case ndi kale i hone. Vhathu vha ḓo zwi vhona uri yo vhuya ya pfi yo strakiwa out of the roll. Zwa zwino i khou sokou vha na dzi postponement i tshi vha na dzi postponement. Ri vhathetshelesi vho vha vho neta ngazwo. Sa Democratic Alliance ri khou ri khuwelelo ndi ya uri zwo vha zwi tshi fanela uri khamusi vha vhutshutshisi vha kone u ita uri hezwi musi vha tshi khou ri livhuwa Muhasho na Vhathetshelesi, Ndi hone u guma New School Quality Reports u bva kha nṋe Khadzie Vhadau kha ri ṱangane tshiṅwe tshiḓaho wa tshi ri, Ah!